Reit, 5A. Ym anaml iawn, gewch chi cwestiwn uh, 5 marc fel hyn, um, lle mae yna sawl cam yn efo. Um, nifer fechan gafodd hwn um, yn gywir, rhai sydd wedi, da iawn nhw. Um, ond y pwynt ydy, ydych chi'n gweithio'n drefnus, Dyla, os nad ych chi yn cael marciau llawn, ych chi wrth gwrs yn anelu i gael marciau llawn. Um, be ydych chi'n anelu i wneud ydy jyst dangos gwaith ac ennill marciau. Right? Felly, mae'n gofyn i chi ystyried egni cinetig, felly y cam cyntaf ydy jyst gwneud hynna. Reit, sgwennu hafaliad egni cinetig o dudalen 2. Nawr, dw- sgan llawer iawn o le, reit, dwi dwi ddim yn mynd i roi o'r fersiwn geiriau fan hyn, dwi'n mynd i roi o'n fersiwn uh, uh, symbolau. Iawn, felly mae o'n hanner mv sgwar, m di mas, v di bianedd. Felly dyna faint o egni cinetig mae'r car yn ei golli. Right? Dwi'n dangos yr am newid, hwnna'n rili really pwysig, nifer ddim yn gwneud hynna. Right? Just gweithio'n trefnus, dangos bob cam yn glir, Ydych chi'n mynd i ennill y marciau? Reit, hyd yn oes chi ddim yn cael marciau llawn, ydych chi'n mynd i ennill 3 marc neu hyd yn oed 4 marc. Reit? Os ydych chi'n gwneud hwnna i ddechrau, mae hwnna'n gwneud 162,000. Chi eisiau trio arfer efo'r math yma o gwestiwn, achos mi fydd na cwestiwn fel hyn yn yr arholiad. Reit? y math o gwestiwn lle ydych chi'n cysylltu egni efo gwaith. Mae nhw'n wedi helpu chi fan achos maen nhw'n gwybod bod o'n gwestiwn mawr, 5 cam, 5 marc. Reit, felly maen nhw wedi trio helpu chi. Nawr, hwnna di'r egni cinetig mae wedi golli, felly mae'n rhaid mae hwnna ydy'r gwaith sydd yn cael ei wneud gan y brics. Iawn? So gwaith ydi grym, lliosi fo pellter, a dych chi wedi wneud cyfrifiad fel hyn yn eich llyfrau, tebyg iawn iawn iawn, chi'n gwneud sawl cyfrifiad, reit, pan o'n ni yn gweithio'r pellter o'i stopio. No, so gwaith i grym lliosi fo pellter,

Um, frawddeg, mewn geiriau, dwi'n brin o le, so dwi'n mynd i roed y rhyfau fewn yn syth. So, mae'n 162,000. Rhannu efo y grym breicio, sef 6,750. Um, a wedyn dwi'n wedi gweithio draws, fel arfer yn eisiau gweithio lawr, ond os am llawer o le fan hyn i wneud cymaint o waith. Uh, hwna ydy'r pellter. Nawr, dim ond y pellter breicio di hwnna, reit? Achos dy'r breics mond yn gwneud gwaith tra bod nhw'n gweithredu grym ar y car. A felly'r pellter breicio di hwnna. Ond mae o'n gofyn am Y pellter breicio, so well i fi sgwennu hwnna lawr, achos bod yn gofyn dan fo, bod fi'n dangos yn glir beth fi'n gwneud, hwnna di'r pellter breicio. Gwneud ni'n gwneud, i trio wneud o mor hawdd a phosib i'r arholwr rhoi marciau iddyn ni. Beth ni'n trio gwneud. Ac yna gyfanswm y pellter stopio. Felly, neis ac yn glir wedyn, o dan bob peth, pellter stopio Nawr, so gynnau le, um, os ni'n sgwennu fo mewn geiriau hefyd. Reit, ond dwi ddim yn mynd i wneud tro yma. Os ydych chi'n gwneud mewn arholiad, gobeithio. Reit, ond y pellter stopio ydy, wrth gwrs, y pellter meddwl. Reit, sef 12 metr. Plus y pellter breicio. Iawn, chi ddim yna'n glir a wedyn chi roi yr ateb yn y bwlch 36 am yr uned yna ydych chi, so ydych chi'n iawn fan yna. Oce, felly mae'r arholwr reit yn chwilio am bethau i roi marc i chi. Ymddiroedd. Mark, Reit, mae o 'di dewis yr hafael leddf cywir. Swn y tecon yna. Mae o 'di amnewid! Swn yna tec yna. Sylwch faint o tecs posibl sydd rwan. Reit? Mae 'di cyfrifo hwnna. Rhaid ni cael eto. Mae 'di sôn am waith. Iawn, neu W plus FD. Iawn, yr un peth dio. Reit? So mae'n cael tec yna. Reit, mae o wedi rhoi hwnna fel, so falla, weithiau, gewch chi decfan yn yr ail, ail um, cyfrifiad hefyd, reit? Ond tro yma, dwi'n ond yn mynd i roi tic am cyfrifo'r pellter breicio. Reit? Plus, wedyn mae wedi gweld, o oh ie, yeah, mae wedi sylweddoli bod y pellter stopio yn gyfanswm y pellter meddwl a'r pellter breicio. Felly mae wedi adio'r ddau beth fan yna. Pa bynnag beth mae wedi cyfrifo, hyd yn oes mae wedi cael hwnna'n anghywir. Mae wedi ychwanegu fo at y pellter meddwl. Reit? Dych chi'n mynd yn hollol anghywir fan hyn neu hollol ar goll, sa chi bron iawn yn gallu jyst sgwennu pellter breicio equals 13 metr, reit? A wedyn sgwennu pellter breicio yw 12 plus 13. Chimod, dych chi'n mynd i gael marc hyd yn oed falle 2, reit? Am wneud y peth iawn. So mae gen i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lle i cael 5 marc. A dyna sut mae'r holwr yn meddwl. Wna i drio efo cwestiynau anodd, reit? Maen nhw'n trio ffeindio gymaint o ffyrdd o roi marciau as sy'n bosibl. Felly, clyriau da chi'n gosod eich gwaith, y mwyaf gyfle sgen yr arholwr i roi marc ichi. Iawn? A dyna diwedd 5A.